dhimma biyyummaati, dhimma namummaati. Namni aqiidaadhaan ummata saniin tokko ta'uu dadhabe seenaa keessatti biyyummaan akka itti tokko jira. Namni biyyummaan illee ummata saniin tokko ta'uu dadhabe namoomaan tokko ta'a. Namoomaa ol bineensummaadha malee namoomaa oloonni biraan jiru. Qabxii kana qabxii beekumsa itti qabnaa fi seenaa itti beeynaaf osoo hin taane namoonni hedduun ni cal'isanii yoo dubbannellee furmaanni nu finnu hin jiru jechuun cal'ise gariin. Gariin immoo ka dantaa itti hin qabne jira ka dhimmi biraa isa yaachise ka dhimma biraatiin rakkatee dhabametu jira. Hamma Rabbi nu laaffise tokko lama dubbanna jenneeti. Bismillah ar-Rahmaan ar-Rahiim. Eh, Banii Israa'il jechuun Banii Israa'il jechuun eh, tokkoffaa wanni uummanni keenya beekuu qabdan Yahuudaa fi Israa'il hundetti gargara. Israa'ilii fi Yahuudaan hundetti gargara. Israa'il saba. Yahudaan immoo amantiidha. Israa'el jechuun namni jalqaba maqaan kun itti moggaafame maqaa kanaan beekame Nabiyallah Yaaquubi. Yaaqoob abbaa Israa'eli. Innis maqaan isaa Israa'il illee jedhama. Warri seenaa tokko tokko akka himutti Israa'il jechuun jecha Abdullaah akka jechuuti. Gabricha Rabbii jechuudha jechi Israa'il jedhu. Yahudaan hundi Israa'ilii miti. Israa'il hundi Yahudaa miti. Israa'il Nabiyyallah Yaaqoobi. Yaaqoob ka Ishaaqi. Ishaaq ka Ibraahimi, Ibraahim ka Aazari. Akkasit deemee Nabiyyallaahi Aadami gala. Ummanni kun asliin isaanii Abariyyaadha, Arabaa miti. Afaan isaan haasa'anillee afaan Abariyyaa haasa'anii. Ummanni Banii Israa'iil, horteen Banii Israa'iil Nabiyyallaahi Yaaquub irraa kaate. Nabiyyallaahi Yaaquub ijoollee kudha lama argate. Kudha lammanuu Banii Israa'iil jedhamu. ilmaan nabiyallah yaaquub akka warri seenaa himutti yahuuda jechi jedhu yookiin immoo moggaasni kun kan ittirraa dagaage ilmaan nabiyallah yaaquub keessaa mucaa yahuuda jedhamurraayyi jedhan warri seenaa nabiyallah yaaquub ijoollee kudha lama qaba niftaalee

kan mucaa Nabiyyallaahi Ya'quub Yahuudaa jedhamurraa dagaage jedha warri seenaa hedduun kan warra jirallee. Warri seenaa gariin immoo akka lafa kaa'anitti Yahuudaan gaara tokkorraa itti mogga'e warra jedhullee jira. Laf maqaa gaara wahiitii warra jedhu jira. Garuu irra caalaan filamaan taarika keessatti seenaa keessatti jecha mucaa Yahuudaa jedhamu ilmaan Nabiyyallaahi Ya'quub keessaayi. Ummanni banii Israa'il uumamatti ummata gantummaan beekamu hundallee ta'uu baatu irra baay'een isaanii gantummaan isaanii gaafni jalqabe khaanuu akhaahum yuusufa wa alquuhu fi- fil jub obboleessa isaanii ka wajjin dhalatan nabiyyallaahi yuusufiin gantummaadhaan abbaa jalaa fuudhanii gara jabeennummaan obboleeyyan bani israa'el malee sun fuudhanii gara jabeennummaan mucaa waggaa kudha lama akka warqessaa jedhutti yuusuf waggaa kudha lama gaafsan fuudhanii boollatti darban bishaanitti eela bishaan keessa jirutti darban haa du'uuf. Rabbin ajjeefne achi keessatti baraaree naggaadeen karaa yaatu gammoojjii keessa osoo deeman bakka bishaan jiru argatanii hallaattii samii keessa laalanii bi'irii irra dhufanii wayta bishaan asii fa'adlaa dalwahu qur'aana keessatti suuratu yuusuf keessatti rabbi nahnu naqussu alayka ahsana alqasas

Haa garaa tokkoollee ba'uu baatani. Ijoollee kaawwan dubartii birootu Liyaa ta jedhantu dahe dubartii afur qaba Nabiyallah Yaaqobu. Imaam Ibnul Kathiir Albidaaya wan Nihaaya qasa qissatu Yaaqoob alayhi salaam aw banii Is- aw Israa'iil jedhee fidee baaba sanirratti sirnaan irraa haasa'a. Eh, Raahiil Nabiyallah Yuusufiin deessee.

Nabi Muhammad irran bareedu Yuusuf. Nabi Muhammad Nabi Yuusuf irrallee bareedan. Salawaatu Rabbi wassalaamuhu alayhi. Ragaa kanaa Anas ibn Maalik irra bareedaa uumaa Rabbi Nabi Muhammadiin Rabbi ergee jedhe. Kanaafuu ir- nabiyyiin keessan ajmalu insaaniin irra bareedaa namaati jedhe. Rasuulli Rabbi sayyidu waladi Aadam jechuun ulamaa'ni gariin akka itti hiikan dura ta'a banii Aadam jechuun fi kulli shay. beekumsaan, dandeettiidhaan, humnaan, ogummaadhaan, bareedumaan sayyidu waladi aadam jechuutti ulamaan garii waan hiikaniif nabi Allah Yuusuf nabi Muhammadiin hin gahuu ulamaan hedduun kanarra jiran. Rahmatullahi alaa man maata wa ala wa hafiza man kaana hayyan nama jiru rabbi tiksee isaan duniyarraa deeman rabbi rahmataa godhuuf ulamaa keenya. Kanaaf gara dubbii deebinaa Yuusuf manaama kan argee ganama iccitiin isaa laal. Namni si waanyu Namni si dadhabu, namni si hinaafu hojii ati hojjattee itti milkoofte osoo hin taane, barumsa ati barattee itti milkoofte osoo hin taane, manaama ati argite irra si waanya. Manaama ati argite irra si hassada haasidni. Gadheen namaa, gadi bu'aan namaa qabatama irratti mi bara. Manaama irratti. Abjuu gaarii ati argite irratti si dadhaba namni keessa isaa dhoqqaa'e. Namni keessa isaa najisaa'e. Kanaaf Rabbiin qul a'uudu birabbil falaq min sharri maa khalaq jedhee sharriiwwan hundarra haasahee sharriin Rabbi suuraa saniin xummure wa min sharri haasidin idha hasad balballi guutuun. Kanaaf yaa Yuusuf kiyya yaa ilma kiyya laa taqsus ru'yaaka calaa ikhwatika obboleewwan kee kanatti hin himinii abjuu gaarii abjuu bareeda. Kanaaf Rasuulli Rabbi sallallahu alayhi wa sallam Abjuu fokkattu yoo argitan waan qalbii isin cabsu argitan hin dubbatinaa jedhan rasuulli rabbi hin himinaa jedhan abjuu gaarii yoo argitan immoo nama isin jaalatu maletti sadubar nama jaalattan hin jenne nama isin jaalatu nama isin jaalatutti himaadha rasuulli rabbi namni gariin ka ati jaalattu ka isin jaalanne jira nama ati jaalatu jaalattu nama ati jaalattutti himi jedha rasuulli rabbi nama si jaalattutti salawaatu rabbi wasalaamuhu alayhi kanaaf yoo nabi allah yaaqub icciti ijoollee kanaa waan beekuuf akkasittuu inni himuu dhabullee sharriin obboleeyyan yuusuf yuusuf irraan gahuuf lafaa ka'an yuusuf jalaa baraaruu bahuu hin dandeenye mucaa xiqqaa fuudhanii boolla buusanii boolla keessatti illee rabbi najaa baasee naggaadeen karaa deemtu bishaan barbaacha Baaldii bishaanii waraabbatu weelka asiitti gad darbee wayitani bishaan baafadhe jedhe Yuusuf itti rarra'ee ol bahe yaa bushraa haadaa gulaam yaa gammachuu tiyya mucaa akkana bareedu argadhe jedhe namtichi bishaan waraabuuf ergame ergamaan achiin ol baafate wayita san fageenya irraa odeeffannoo dhagayanii fiigaa dhufan naannoo san irra etiksaa turanii fabaacuuhu bithamanin baksin daraahima macduudaat Ummanni obboleeyyan isaa mallaqa saantiimatti gurguratee ummata addunyaa doolaaratti jijjiirata haga har'aatti kuno doolaar. Ummanni gaafsa Yuusufiin bool- saantiimatti jijjiiratee mallaqatti jijjiiratee Yuusufiin gurgurate haga har'aatti illee dhala ilma namaa mallaqaaf doolaaraa fi beenzilatti gurguratutti jira haga har'aatti. Gaaf san irraa ka'ee gantummaan isaanii seenaa keessatti ummanni banii Israa'iil fabaa'uuhu bithamanin bakhsin daraahima macduudaat mallaqa lakkaa'amaa gatii hin qabne mallaqa homaa namaan goone jechuu bar daraahima macduudaat jechuun kanatti gurguratanii mucaan nabiyyallaahi Yuusuf waytisan nabiyyiin taanillee gabra godhanii biyyarraa baasan ummanni obboleessa wajjin dhalateef hin ta'in dhala ilma namaatiif ni ta'a jedhamee yaadamu.

Bishaan bahara addaan caccabsee kan hunda keessa qaxxaamursisee fuudhee biyyarraa baasee erga Fir'aawna gabrummaa waggaa kumaatama meeqa dubartii isaanii hambisee gabra godhate Fir'aawna banii Israa'el. Dhiira isaanii adada waggaatiin ka dhalatu guutuu qalee fixee lafarraa gabrummaa watilka ni'matun tamunnuhaa alayya an abbatta banii Israa'el. Gaafa kaan nabi Muusaanuu kana lole bar Yaa Muusaa sihii gaafa kaan nuti guddifnee, waan nyaannu nyaachifnee, waan yaabbannu si yaabbachiifne, waan uffannu si uffifne, situ mataa nudhaabee mataa nutti gara galche har'a eessaa dhufta jedhee gaafa Fir'awna Nabiyyallaahi Muusatti bookkise, uhmm akkasii miti jedheen Muusaan.

jedhanii, wayta Muusaan gaafa kaan Rabbiin dubbisu gaara Xuura Siina'a dhaqe, gaafa inni achii deebi'u kafaranii, jibicha fuudhanii gabbaranii. Banii dhuk baniin Israa'il baay'ee Nabi Muusaa mataa dhukkubsan. Laqad uudhiya Muusaa fasabar. Nabi Muhammad akkas jedhe gaaf tokko sahabaan gariin gaafii itti him- hammeessitee Nabi Muhammadiin cinqinaan yaa Nabiyyi yaa Muusaa jedha Rasuul Rabbi Nabi Muusaa yaadatanii. Nabi Muusaan narra azzabame kanarra narra dararame garuu ni obse jedha Nabi Allahi Muusaan. Baniin Israa'il sadarkaa obboleessa isaanii gananii boolla buusanii baniin Israa'el. Yusufiin alayhi salaam Muusaa fu- j- gabrummaa jalaa baase isallee gananii waqaanuu Ciisa alayhi salaam nabiyyallaahi Ciisaa illee kaarra addunyaa Yesuus Kiristoos yookiin Jesas jedhaniin kana isallee gananii hattaa haawaluu qatlahu ajjeesuuf yaalanii Rabbiin najaa jalaa baase. Nuti ummanni Islaamaa ka itti amannu Nabiyyallaahi Muusaa Yahuudaan baniin Israa'il hin fannifne. Maa wamaa maa sa wamaa salabuu wamaa qataluu wamaa salabuuhu walaakin shubbiha lahum. Harkaa wal dhahe malee hin fannifne hin fannifamne Nabiyyallaahi Iisaan mu- yookiin Yesuus Kiristoos kan jedhamu kun maqaan isaa yoo sirrii ta'e kun maqaan warri taarikaa sirrii sirriillee miti jedha maqaa Yesuus Kiristoos jedhu. Iisatti moggaasuun sirrii miti jedhani seenaa keessatti kun mata duree biraati. Eh, eh, Eh, saniif nabiyallaahi muusaallee ciisaallee akkuma muusaa gananitti ciisaallee ajjeessuuf mana marsanii jalaa najaa bahan jal- najaa baase rabbiin gaafsan warri kiristaanaa har'a wanni nama garii hin galin baneen israa'il ummanni yahuudaa amantii yahuudaa banii israa'il tahe ka silaa har'a gariin isaanii wajjin dhaabbatanii miti akka kitaaba warra kiristaanaa keessa jirutti namni muusaa ciisaa fannise Iisaa fannise akka kitaaba keenna keessa jiru miti beeki akka kitaaba eh, ka harrafame ka dogongoraan guutame jechuudha dogongora hedduu qaba haqiiqamatti amantii nama arrabsuu fi miti dogongora hedduudhaan guutame yeroo kuma digdamii afur haaromfame waan ta'eef seenaa keessatti kitaaba matsaaf guddus yeroo kuma digdamii afur haaromfame yeroo kuma digdamii afur Kitaabni yeroo 24,000 haaromfame obboleessoo dogongora meeqaatama qaba? Meeqa itti dabalame? Meeqa keessaa hir'ifame? Takkaa takkaa kitaabni hagana gulaalame duniyaa gubbaa jira? Maaliif gulaalame eega ka rabbii ta'e? Yeroo 24,000 seenaa keessatti gulaalame. Akkasitti bira dabranii gaafsanii namni akka is- kitaaba isaanii keessa jirutti namni Yesuus Kiristoos fannise Yahuudaadha banii Israa'el. Garuu har'a wayita nuti banii Israa'el uummata Yahuudaa a Ilma namaa lafarraa fixaa jiran, boombii toonii meeqa itti gadi dhiisanii lafarraa duguugaa jiranitti yeroo ummanni Islaamaa addunyaraa dubbatu, yeroo nuti biyya keessaa ummata Oromoo ta'ee, ummata Amaaraa ta'ee sabni biraa ka Islaamaa dubbatu dhufanii ummanni Kiristaanaa gariin nu jalatti jechoota hin taane dubbatan. Silaa adwwiin isaanii guddaan isa Iyyasuus Kiristoos isaan jalaa fannise nu wajjiin dhaabbatanii jara irratti diinummaa isaanii labsuu qaban malee ummata banii Israa'el fi Yahudaa wajjiin dhaabatuun fafa seena ati dogongora seena ati. Maaliif jennaan inni rabbii isaanii harka isaanii qabanii ittiin fannisan ila- iloohe lilima ta- sabaktani gaafa kaan rabbii kiyya maa nagatte gaafa iisaan jedhe jedhan kitaaba isaanii keessa ka jiru jechuudha. Gaafa inni rakkatee mismaara itti tumanii fannisanii dhiiga keessaa dhangalaasanii isa ajjeesan namni kana godhe Yahudaa banii Israa'ilii. Ummanni kiristaanaa akkamitti ummata sanii wajjin dhaabbatan gaafii dogongora seenaati. Gaafii guddaadha kun. Kan achumatti bira tarkaanfannaa ummanni banii Israa'il ummata duruma irraa kaasee gantummaadhaan ambaa miti, ka fagooti miti, abbaa isaa Yuusuf Muus- Yaaquubiin abbaa isaanii ilma jalaa fuudhanii kaan gatanii laawii jalaa gatanii biraa galanii osoo boochisan osoo iyyisiisan manguddoo Nabiyyallaahi Yaaquubiin

Banii Qaynuqaa, Banii Qureyzaa, Banii Nadiir. Gosa sadan kana ture. Baniin gandi Yathrib jedhamtu, Yathrib jechuun ta har'a Madiinat al-Munawwaraa jennuun tun dur osoo Nabi Muhammad ittiin galiin dura Yathrib jedhamuun beekamti. Ummata lama keessa jiraata, Yahuudaa fi Araba. Arabni ummata gaafa saddii Ma'rib Yamanii keessaa baqatanii ummanni Awsii fi Khazraj jedhamutu achi jiraataa ture. Waggaa dhibbaatama hedduu jiraataa turan Yathribiin Nabi Muhammadiin dura. Lammaffaan ummanni achi jiraate Yahudaadha. Yahudaan gosa sadi jiraata. Banii Nadiir, Banii Qaynuqaa, Banii Qurayzaati. Ummanni gariin xiqqoorraa achi kiiloomeetirii shan dhibbaa fi shantamii sadi achi siqanii Khaybar bakka jedhamtu galan. Waggaa kuma lamaa ol jechuudha. Taarika waggaa kuma lamaati kun. Nabi Muhammadiin gaafa kan akkuma galanii Rasuulli Rabbii waa sadi dalagan. Tokkoffaa aakhaa bayna al-muhaajiriina wal ansaar. Ansaaraa fi muhaajira jidduu obbolummaadhaa walitti hidhan. Qabxiin lammaffaa Nabi Muhammad irratti xiyyeeffatan bana al-masjida, masjida ijaaran. Inni biraa Yahuudaa fi ummata achi jiru, ummata muslimaa achi jiru san nageenya waadaa waliigaltee nageenyaa mallatteessan. Ummanni Banii Israa'iil yeroo san Yahuudaan achi jirtu walii galtee nageenyaa san diiganii Nabi Muhammad irratti gantummaa dalaganii gaafa kaan dhakaa mataa isaanii gubbaa kaanii dhakaa itti gadi dhiisuuf Rasuula Rabbi ajjeesuuf shira meeqa irratti xaxanii Nabi Muhammad Rabbi najaa baase. Akkasittuu gaafa Khaybar Nabi Muhammad dhaqan intalli Banii Israa'iil gosti gosa gosa Banii Israa'iil ta amantii dhisii Yahuudaa Re'ee qaltee affeertee Nabi Muhammadiin affe- Nabi Muhammadiin affe- affeerte. Re'ee qaltee Nabi Muhammad foon keessaa bakka kam jaalata jennaan katifa kana jaalata jette jedhanii itti himan. Sanuu yoo nama hedduu wajjin dhufanii bakka isaan hiixatanii foon fuudhanillee qorattee bakka sanitti summii gootee Nabi Muhammadiin ajjeesuuf. Sahaabaa hedduu wajjin dhufanii Rasuuli Rabbii hin beeyne, Rabbillee beekkaa dhoksa, dhaqanii gad taa'anii wayta nyaata jalqaban, sahaabtichi tokko nyaatee summiidha, waytuma san du'e. Ammoo katifni re'een affeeramte, affeelamtee ciccittee ibiddaan bobeette, Nabi Muhammadi dubbatte, sallallahu alayhi wa sallam. Ani summii qabaa na nyaatin jetteen Rasuula Rabbiitiin. Re'een. Jennaan Rasuulli Rabbi yaa qawm irfa'u aydiikum harka keessan ol fuudhaa fa'innaha akhbaratni annaha masmuuma foon kun natti himee jira akka summii qabu harka keessan ol fuudhaa dhe Rasuulli Rabbi. Garuu summiin sun Nabi Muhammadiin gaafsan hidda irratti dhiibbaa qabde hidda eh, hidda dhiiga facaasu ka onnee kanarratti dhiibbaa itti gootee Rasuula Rabbii san booda waggaa muraasa booda dhibima saniin dhibamanii bowwoodhaan walitti makatee sababni du'a nabi muhammadillee sallallahu alayhi wasallam kamaa thabata fi sahiih kuma sahiha keessatti sabate mustadraka haakim keessatti sabate jechuu rasuli rabbii dubbatan alayhi salaatu wassalaam dhukkuba saniin duniyarraa galan duniyarraa sababni du'a nabi muhammad banii israa'il ummata yahuudaati Sababni du'a Rasuula Rabbii sallallaahu aleeyhi wasallam ummata gochi isaanii durirraa qabee ilaa yoominaa haadhatti gocha kana dalagaa ture ani qabxi duraanirraa kaasee kanaaf gara dubbii cuunfinee gara dubbiitti deebinaa banii Israa'iil jechuun gosa saba Yahuudaa jechuun amantiidha. Yahuudaan hundi banii Israa'ilii miti baniin Israa'il hundi Yahuudaa miti banii Israa'il keessa akkuma fokkataan jiru Namni gaggaariilleen jira. San keessaa anbiyoonni hedduun Banii Israa'iil. Nabi Muusaan Banii Israa'iil. Nabi Yahyaan Banii Israa'iil. Ayyuub Banii Israa'iil. Zalkifli Banii Israa'iil. Yahyaa alayhi salaam min Banii Israa'iil. Banii Israa'iil. Israa'iil jechuun

ijaamtu isinirraa haa qabu. Seenaa taarifa gartee bilchinaanii gaddiirtanii adda nuu baaftanii akka eh, bayaana gootanii as booda waa'ee Israa'el eh, namni sagalee tana dhaggeeffatee deebi'ee nama biraan gaafatu adda baate jeetii yaada. Duba eh, nuti arraan tana sagantaa tana qabannee Wonni as baaneef akka reefu ustaadni keenya Ustaaz Hamzaa Haashim ja'anitti wonni nurraa eegamu ta duraa wonni akka du'aa'iidhaan jirtu du'aa'ii ummata keenya saniif godhuudha qabna. Ummata keenya foon keenya jechuun ummata islaamummaa wajji qabnu diintu waajiba nurra godha, dirqama jechuudha.